jehova we ũtũire tene na tene we ũkoragwo kũrĩa kũraihu mũno we wonagwo nĩ arĩa magwethaga marũmĩtie gũgwetha we wĩiguagĩra tha arĩa mokaga kũrĩ we mena mathĩna ngai ũkamaruta mathĩna-inĩ we wahonokirie ciana cia isiraeli kuma misiri ngai wa kĩgongona tũthomaga tũkaigua ũrĩa wekaga matukũ ma tene we ndũraihagĩrĩria mũndũ mũndũ nĩwe ũkũraihagĩrĩria cokerera ngoro citũ jesu kĩgongona kĩa ma ririkana wendo na tha iria ciatũmire ũtige ũthamaki igũrũ ũgĩũka thĩ kũnyarirwo ndagũthaithĩra ngoro iria ngai ikwĩrirĩirie mũno iria iroria narĩ korwo ngai wahutia rĩa kerĩ iria iroria nĩ kinya rĩ ngũtũra nyamarĩkaga iria irigĩtwo gwakĩa marore na kũu iria irigĩtwo cigwĩka atĩa na nĩ ikinyire mũico. cokerera ngoro citũ ngai kĩgongona kĩa ma ndagũthaithĩra ngoro ĩ haha ngai ĩkwĩrirĩirie twanakorwo ngai witũ tũkinyĩte mũico no ũgatũhe mwĩhoko rĩngĩ mũndũ wĩ haha ũkinyĩte mũico ararigwo nĩkũ egũthiĩ kana nĩkũ angĩhota ndũkĩra ariganĩrwo nĩ marĩa nona ndagũthaitha ngai kĩgongona kĩa ma ĩtĩkĩra gũcokerera ngoro icio nĩ kũrĩ andũ makinyire mũico na makĩremwo nĩ kwĩyaria makĩremwo nĩ kuga nĩ makinya mũico ngai na harĩa makinyire mũico ngai makĩrũgama hau matirĩ mahota kũhũndũka macoke na kũrĩa maumire matirĩ mahota kuma hau ngai matuĩkire stagnant my god my father nĩ tondũ nĩ magire mũndũ kana kĩndũ kĩa kũmomĩrĩria na kũmera atĩ ngai nĩ ũrĩ ihinda rĩa kerĩ ngai you are god of so many chances almighty god ndagũthaitha ngai kĩgongona kĩa ma wĩtĩkĩre gũcokerera ngoro iria ciũrĩtwo nĩ hinya Those who still in the wilderness, Almighty God, oh my Father. Ndagũthaithĩra ngoro icio Ngai itũũraga werũ-inĩ. Cirigagwo cirathiĩ kũi kwanjia kũirĩkĩrie kũ Ngai. na tondũ ngai thwariga nĩ iceragwo i nyingĩ imwe ikarĩrwo werũ-inĩ imwe igakwĩra werũ-inĩ no nĩ kũrĩ ikuaga nĩ ũkũrũ ndagũthaitha ngai aya nĩ aku ngai aya nĩ aku ngai ta mũgũnda wa mwene hĩndĩ ĩrĩa elisha aumagarire akĩhũta e barabara-inĩ e njĩra-inĩ, nĩ aumĩrĩire kwa mũtumia Mũshunemi, na mũtumia ũcio magĩtuga Elisha na makĩmwakĩra kanyũmba handũ igũrũ mũno. No Ngai nĩ njũĩ nĩwe wathanĩte O na nĩwe wathĩrĩirie makinya ma Elisha harĩa megũthiĩ. We nĩwe wathĩrĩirie Elisha kwa mũtumia ũcio Mũshunemu. Nĩ tondũ Ngai korwo Ngai witũ tiwe, Elisha ndangĩaumĩrĩire kũu. Na hĩndĩ ĩrĩa akinyire mũciĩ ũcio Ngai nĩ nĩoririe nĩkĩĩ gũkũ gũtarĩ, nĩ tondũ atĩ mũtumia ũcio kwarĩ gwa itonga, no mũciĩ ũcio ndwarĩ na kana ga kahĩĩ, no Ngai nĩwathire ndungata yaku kana mũnabii waku ũgwĩtwo Elisha, ũkĩmwĩra ere mũtumia ũcio Mũshunemu, atĩ mũciĩ ũcio ihinda ta rĩrĩ, mũthenya ta wa ũmũthĩ, mathaa ta ma ũmũthĩ, nĩgũgaciarĩka mwana wa kahĩĩ. noguo Ngai nĩguo wekire. Nĩ tũthomaga na tũkaigua atĩ Ngai nĩguo wekire. Rĩu ndagĩgũthaithĩra Ngai, aya makinyire mũico makĩrũgamĩra harĩa magwĩrĩire, makĩremwo nĩ kũgĩa na hinya ũngĩ wa gũkĩra na kwanjia rĩngĩ. Ngai witũ ndagũthaithĩra ngoro icio Jehova, nĩ tondũ wĩ kũu igũrũ matu-inĩ nĩ ũcio wĩ Ngai ini. jehova nĩ ũcio wĩ ndagũthaithĩra ngoro icio ngai ndagũthaithĩra ngoro icio kĩgongona kĩa ma ndagũthaitha ngai wakwa ĩ wĩtĩkĩre kũririkana ngoro icio na tondũ ngai witũ ũngĩthaithwo nĩ ũthaithĩkaga ndagũthaitha mũthaki mwega ndũkareke meterere mũno ndũkareke ngai witũ meterere mũno we nĩwe ũkoragwo ũnyitĩte kĩanjĩrĩria kĩa ũmũndũ ona kĩrĩkĩro gĩake na tondũ ngai ti kũrĩkia warĩkirie nao nĩ gũtindĩkwo matindĩkirwo nĩ maũndũ makĩona ta makinyire mũico Shaitani akĩmakinyia mũico no we ndwarĩkĩtie nao. Ndagũthaithĩra ngoro icio Ngai, na ndagũthaitha ndĩ so genuine to you. Tondũ Ngai nĩ ũiguaga gũtigĩra andũ hetwo nĩ aku, nĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka nao. No Ngai ndũkareke meterere mũno. ndũkareke meterere mũno na tondũ ngai wĩ mwega ndamatiga wega-inĩ waku tondũ wĩ mwĩki wega ndamatiga gwĩkana-inĩ kwa wega waku nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ngai ithe mũriũ na rona jesu arwe mũkũri witũ amen amen amen